Зәйдән 40 чакрым ераклыкта урнашкан 102 хуҗалыклы Сормашбаш авылы илдә танылган көрәшчеләр үстергән сала. Сормашыларның спорт, көрәшкә хирыслыгын, авыл башында үзләре булдырган агач камалышында утырган хәфәтәй яшел чирәмле стадион сөйли. Әйдәгез, Көрәшле авылга сәфәрне биредән башлыйбыз. Стадион читендә малайлар каммәмер килеп туп тибә. Ә үзәктәрәк милли уеннарга бай балалар сабан туе уза. Сармаш электән сабан туе алып батырлары белән татныткан, шуңа да авыл көрәшчеләренә тиңнәр юк. Утыз ел элек сафка баскан мәктәптә аеруча көрәш үсеш ала. Физик тәрбия укытучысы Азат Хәйруллин тулы бер буын көрәшче үстерә. Бу хакта әлеге стенд, кубоклар сөйли. Мәктәп СССР, Рәсәй спорт осталары, дөнья призерлары, ил, республика чемпионнары, манзара батырларына канат куя. Алар, СССР спорт осталары Әнәс Миннәхмәтов, Илсур һәм Мансур Минһаҗевлар, Татарстан Республикасы физик культура һәм спорт атечеге Ойрат Минхаҗев, Татарстан Республикасы физик культура атечеге Тәнзилә Садыйковалар. Аларның барысын атап чыгу мөмкин түгел. Милли һәм билбау көрәше спорт остасы, илнең иң көчле көрәшчесе Радик Сәләховны авылның көрәш традициясе яңа җиңүләргә рухландыра. Көрәшчеләрне авырлыклар куркытмый, алар тормышта үз урынын таба. Шуңа да авылда тәртипсезлекләр юк. Авыл батыр көрәшчеләргә бай. Мобилизацияләнгән көрәшче-чаңгычы Илнур Миңнеханов, Руфат Әлмиев, Илсур Шәйдуллин, Алмаз Гәрәев ил тынычлыгы сагында. Көрәшче Айзат Кашапов тыныч тормышта янгын вакытында фаҗига булдырмыйчы калган каһарман. Сармашта бакыйлыкка күчкән көрәшчеләр рухы зурлана. Илсур Минһаҗев, спорт остасына кандидатлар Рафис Сабитов һәм Айзат Кашапов истәлегенә бил алышы оештырыла, яшь буын алар үрнәгендә тәрбияләнә. Исән чакта үзе карап торган чишмәгә Айзат исеме биреп, тирәсен төзекләндерү, көрәшчегә хөрмәт билгесе ул. Кыйблага карап улактан-улакка агучы чишмә суы тәмле, тәнгә сихәтлек бирә.

Мин Самашаш мәктәбендә 2021 елдан бирле тренер булып эшлим. Минем укучыларым инде бик үземне яраталар, үземдәге бегаларны яратам. Алар мине түгәрәккә көтеп алалар, яратып. Һәм көрәшендә аларга кыюлык, тәвәккәллек, көч бирә. Алар инде үз тормышында үз урыннарын табыр, табырлар дип уйлыйм һәм куйган максатларына ирешерләр.
Энҗе бөртегенә тиң яшүсмерләр район, республика ярышларында уңышлы чыгыш ясый. Тик мәктәптә укучылар аз. Күпләп көрәшче үстергән уку йорты язмышы борчу тудыра. Көрәш сарманчылар җанында, рухында. Дәрәҗәле ярышларда бил бирмәгән алып батырлар үстергән. Ерак бабаларыбыздан килгән көрәш традицияләре сагында торучы мәктәпне саклап каласы иде.
Теге чакта ул инде көрәшкә йөрдем. Безнең класс, классыбыз белән җөдек көрәшкә Бухарайга җәяүче иек, аннары автобусга утырып Әлмәткә барыр иек, анда ярышлардан җиңеп кайтып, кайтканда инде җәяү кайтыр иек Бухарайдан.
Бергә ярышларга җөрибез һәм менә авылны бетермәскә, мәктәпне бетермәскә иде. Шул көрәш түгәрәкләрен алга таба да күтәрергә. Татар көрәшенең чын асылы Сормашбаштан чыгып юл ала. Бабаларның бил алышын саклап, авылкаем, яшә, һич тынма!